Me nua. na wɔfie agya awia no abɔ madwene me ho na aberɛnkyɛ bi baeɛ sɛ menkasa nkyerɛ me nua no sɛ me nua no menkasa nkyerɛ no wɔse watiw pɛ ɛna wadi n'atɛm. Sista koraa woyɛ too soft. Menya wo dee ni. Wote wo fie na obi abɛbɔ wo pon mu sɛ du fie o apɛ du fie du fie pɛ no. Enti all of a sudden ɛno nti na wo ba no ano bɛbɔ fo na wo plan aka bɛka de. Wo ho dɔ nti. Me ho dɔ nti. Me ho dɔ nti wobɛwu. Wobɛdi kwasea bi akyia wu. Me ho dɔ nti ɛnyɛ nsɛm bi na wɔ sɛ wososɔ so saa.

ɔmo ntu kwan kɔ baabiaa. Ɛyɛ nokorɛ because ha yinom deɛ mmarima no wɔyɛ yo boys ma ɔmo nenam saa but nea ɛnyɛ sɛ bi a nea woka no anaasɛ megye wɔhyɛ yo but mekyerɛ sɛ ebi wɔ hɔ nom a ɔbɛba no na ɔde ne yere ne nam ne girl ne adeɛ but ɔbɛba abɛdaadaa na ɔne wayɛ biribi na ɔnhu ne bio no ti ne saa ne ma nneɛma no deɛ. Deɛ wɔ mu ne sɛ yɛ mmarima yɛ ho ɔfɛ no nkasa nkyɛ ɔte aseɛ.

sɛnea woka no because mempɛ sɛ me ne wo bɛtena awie no na at the end of the day mɛkɔ akɔhu sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ because ɛyɛ sɛ a ɔ- wohu sɛ kora bi ase nso so ɛyɛ sɛ a mɛhuri agyina ɛna mmarima bɛpɛ me mente aseɛ ne adeade na obi fi kuro kɛseɛ mu aba na kyerɛ nko a meba bɛdi w'akyi na ɔbaa wɔ hɔ ma wo sɛ ɔmpɛ sɛ Nokorɛ. Ah, nti sɛ wone obi a mmɔ mmɔden a Owie ne ho ɛdi sɛ ne mu na metwe ma wo. Sɛ sɛ wotu ntu kura ne ho a, na nka ɛsɛ sɛ me ne wo kɔ fie hɔ.

Wo papa wɔnhu kasa biaa sei. Ɔno ɔka nsɛm keka awia bɔ yi kɛɛ sɛ kɔkora wahyɛ kɔhyɛ dɛm a wada ɔnna da. Neɛ wo ka mama adwe mu yɛ minya because sɛ wankasa bɛbɛ wode wanyi na wode ɔbɛ ɛkɔ fia de na wo suru mu sɛ wo papa bɛ kasa na because wonim right anaasɛ wo papa nso nim sɛ deɛ waduro no wonya akora nti deɛ ɔka yɛ ɔmu sɛ deɛ woka na mama adwe yɛ ayɛ biribi ɛmo adwe nyɛ biribi a papa ne pɛ sɛ ɔfɔ so ade mekɔ akonto kɛseɛ mu na deɛ ɔhwehwɛ nyinaa ne sɛ da biara me bɛ fɛ mu nsɛm nko ara. Nokorɛ mu no, akwantu no sɛ me kɔra me kɔ duru hɔ a, amono ne mɛma ne ho. Mɛ ba bɛfa kɔ ka me ho. Saa ne teɛ. Ɛno nti na me mpɛ sɛ mɛ sɛ biribiara wɔ fie ansa no. So, nti me bɛ kura me hu sɛ ghetto foɔ no bi wɔ base hɔ, but na ɔmo sɛ ɔmo firi mu. Nti agya sɛ nkɛ nhaw a, nka mpɛ sɛ me yɛ move na agya ɔkɔgya me kwan kakra. So sɛ nka wo. Nka me ma mempɛ sɛ maame bi ho ni o. Maame no de twa. Because wɔn sɛ yɛkora wiase no even though yɛanhyɛ da nkɔ sukuu biara saa ɛna sɛ wokɔ ne mu sisi anaasɛ biribi kɔ ba a ɛma me bɛha me ɛna wɔn bɛsɛn asere mu because wɔn sɛ sɛ wonya nyɛ me ho ade mpakyɛ wate ase mate ase because akora wiase no yɛnhyɛ da nnɔɔso nti sɛ bi a biribi kɔto mu sisi a wɔn sɛ wɔn bɛsere me Because me deɛ mahyɛ me ho so saa na mede aba abɛduru saa berɛ yi. Enti sɛ bia wo a wofiri kuro kɛseɛ mu aba a wo so wobɛware me no, mempɛ sɛ bia biribi bɛba ansa na woaware me anaasɛ biribi te saa. Mepakyɛ wate aseɛ? Mate aseɛ bebree, medɔ. Nti mempɛ sɛ bia wobɛyi me ba ako ahyɛ me nsa, bia mɛte aseɛ ama na maba abɛhunu sɛ obi wɔ hɔ. Me deɛ me saa deɛ no deɛ me mempɛ. Nti sɛ wofiri sɛ wonni obiara wɔ hɔnom deɛ a, me deɛ me meka akyerɛ wo sɛ wone obi wɔ hɔnom na mehunu a, Emi no wo nkyɛ me yie. Ada ɔnye me ni ana? Me deɛ ne maka na maka. Gye me di se twerɛ. Ɔte aseɛ. Me me mɛdaadaa o. Mo mo nya ba saa na ayi ayi papa Yawmanu ne ba yi baa yɛ the same thing. Ɛna me ne obi a hɔ ɛna sei ne sei. Ɛna ɔde kɔ ne. Wɔn yɛ gya mɛ ne yɛ aba no so anante. Dabi me kyɛ sɛ ɔfiri kuro kɛseɛ mu baeɛ ne ba ɔfiri kuro kɛseɛ mu baeɛ ɛna ɔno ɔkɔ ɔkɔ ka kyerɛ obi saa nipa no sɛ wahyɛ ne nsa a wagya no hɔ nom kɔ a boys ne sɛ me mpɛ sɛ me me deɛ ne bɛkɔ akɔyɛ saa. Saa agya mmaa no ba wɔn wɔn aba kuro kɛseɛ mu ɔbɛn kuma se mɔtoro mu abɛdu kuro nkonti mɛyɛ saa kɔkɛn laa no yɛteɛ no sɛ woa wonim sɛ no dɔ wakoma toro yɛ na me mma na me medaadaa nokorɛ nokorɛ na adɛ meɛ bonsam me medaadaa wɔn na daadaa nkurɔfoɔ me ti medaadaa